Il-programm fejn nozz u fnisel il-kliem biex nifmu aħjar l-istorja tiegħu. Fil-ħajja, kull bidu fuq it-tmim tiegħu, u llum wasalna l-aħħar programm ta' etimoloġija. Kienu ħames staġuni impenjattivi ħafna li fihom missejna mal-etimoloġija ta' aktar minn 400 kelma jew espressjoni bil-Malti. Għall-aħħar programm se nagħlqu bl-espressjoni dmugħ jew biki tal-kukkudrilli u bl-etimoloġija tal-frażi l-għerejjex ta' Santa Marija. Ġieli smajtu bl-espressjoni dmugħ tal-kukkudrilli? Tafu xi tfisser? U minn tant għaliex id-dmugħ huma tal-kukkudrilli u mhux ta' annimal ieħor? Kemm jekk niltaqgħu ma' xi ħadd li nkunu ilna snin ma naraw, Kemm jekk inqattgħu xi basla, jew forsi ngħaddu minn xi esperjenza li tħallilna togħma morra, hemm ċans li xi dema' jew tnejn iċċarċar minn għajnejna għal ma ħaddejna. Hawn ukoll min għajnu tqattar kważi għal xejn b'xejn, sforz is-sensittività tiegħu U f'dal-każ, ixerred id-dmugħ, mhux għax ikun tqanqal minn emozzjonijiet ferrieħa jew ta' diqa. Għal min jgħaddi minn xi żmien iebes mimli wġigħ u tbatija, għadek tisma' lil min jgħid li qed jibki dmugħ tad-demm. Infatti, il-frażi d-dmugħ tad-demm ta' Ġesù Kristu tirreferi għall-episodju tal-passjoni fil-ġnien tal-Ġetsemani, meta l-għaraq ta' Ġesù sar donnu qtar tad-demm nieżel, li jissimbolizza l-piż tad-dnubiet u d-diqa kbira li ġarrab għall-umanità. Qawl pjuttost sessist marbut ma' dmugħ huwa Id-dmugħ tal-mara bħal bnazzi fix-xitwa. Missirijietna riedu jfissru li m'għandniex nemmnu mara li tibki għax jaf ikun biki falz, mhux ġenwin. Irridu nżommu f'moħħna però li dari s-soċjetà kienet waħda patrijarkali u li dak iż-żmien kien jeżisti wkoll ix-xogħol tan-newwieħa biex jibku fil-funerali ħalli jżidu mal-atmosfera tqila waqt il-funeral. Ċertament, dan il-fatt ma jgħinx għax ilkoll nafu li n-newwieħa kienu jkunu mqabbdin biex jibku ħalli jaqalgħu xi ħaġa żejda f'buthom. U la qed insemmu l-biki. Wieħed jista' jibki mill-qalb wara xi daħqa tajba. Jew jista' jibki mix-xejn jekk għall-inqas raġuni tarah jagħmel plejtu u jxerred id-dmugħ. Wieħed jista' jibki wkoll lil xi ħadd li jkun għadu kif ħalliena. Wara kollox, hekk sejra d-dinja. Daqqa nibku u daqqa nitqu. Jista' jkollok sitwazzjoni jew dera tal-biki. Din l-espressjoni nużawha meta titħassar persuna jew xi xena kerha. Ngħidu aħna ta' tifrik wara li tkun splodiet bomba. Tlaqna nisimgħu lil Wayne Farrugia u naraw x'għandu x'jgħidilna dwar id-dmugħ jew il-biki tal-kukkudrilli. Id-dmugħ tal-kukkudrilli jew il-biki tal-kukkudrilli, din il-frażi toħodna lura saħansitra sa żmien l-Eġizzjani, r-Rumani u l-Griegi dwar il-mit tal-kukkudrill b'mod partikolari eh, fiż-żona ta' xmara Nil, xmara fl-Eġittu li kienu jibżaw minnu kemm bħala predatur li kien jattakka l-priża tiegħu, kif ukoll bħala mill-pagani bħala alla, magħruf bħala sobek, alla forma ta' kukkudrill. twemmin li baqa' jiġi popolarizzat fil-letteratura. F'dan il-mit, din il-mitoloġija kienu jemnu li l-kukkudrill bħala predatur wara li attakka u eventwalment jiekol il-priża tiegħu jibda jibki biex donnu juri ċerta rimors jew sogħba għal dak li jkun għadu kif wettaq. Kienu jemmnu wkoll li il-kukkudril jibki biex jattira il-priża tiegħu, anka bnedmin, sabiex jersqu leħ, naturalment għax eh, juru simpatija miegħu, jitħassruh u malli qorbu leħ dan jikolhom, jattakkom u jikolhom. Mill-aċċentifiku jew bijoloġiku. Dan il-mit mhuwiex ippruvat, minkejja li fin-natural tagħhom il-kukkudrilli vera jibku. Madankollu, il-kukkudrilli ma jibkux biex juru rimors soba tal-li jkunu qatlu u kielu l-priża tagħhom, imma ixerdu dmuħ biex jillubrikalhom l-għajnejn meta jagħmlu ħin twil il-barra mill-ilma. Ir-riċerka turi wkoll li dan iseħħ jista' jkun anke peress li jiftħu jgħalqu ħalqhom jomgħodu eċċetera, il-moviment tal-ħalq iġiegħel l-arja li tidħol fis-sinuses tal-kukkudrill u b'riżultat ta' dan jorġi dmuħ. Jista' jagħti l-każ ukoll li eh, jinġemal ukoll melħ żejjed għaliex ikunu jgħixu anke forsi filma mielaħ, naturalment id-dmuħ Eh, iservi biex inaddaf eh, dak il-melaħ żejjed mill-ġisem eh, u joħroġ bħala dmuħ. Mill-lat mediku ehm, ħadu din il-bioloġija tal-kukudril biex tispjega xi effett bħal crocodile tear syndrome li hija kundizzjoni rari li minħabba fija l-bniedem jesperjenza id-dmuħ. nieżel waqt li ikun qed jiekol jew jixrob, probabbli ħafna waqt li jkun għadu qed jistejqer mill eh, Bell's palsy li hija djufija jew paraliżi tal-muskoli fuq naħa waħda tal-wiċċ literalment. Nofs il-wiċċ, nofs il-muskoli tal-wiċċ jordu. Mill-att letterarju ehm, din il-frażi tal-biki tal-kukkudri li ntużat ħafna. Eh, ġifiri ħadu din il-mitoloġija, applikaw fil-letteratura u saret essenzjalment metafora. L-lum il-ġurnata għand kem nużawa li għajra l-intebħu li metafora, ma fil-letteratura oriġinarjament ittieħdet bħala metafora biex tissinifika l-ingan u l-ipokrezija tal-bniedem. Saħan sitranka fi drammi ta' Shakespeare bħal ta' Otello, per eżempju, Eh, metaforikament hija bbażata fuq il-mit Eġizzjan u klassiku din il-metafora li qed tissimbolizza kif qed l-ipokrizija tal-bniedem. L-iktar referenza antika tmur lura sewwa sew eh, fi żmien il-Griegi, filosofi Griegi li kienu jużaw din il-frażi biex jiġġustifikaw l-imġieba ta' dawk l-individwi li jkunu qatlu lil xi ħadd naturalment qudiem in-nies ta' parsi juru rimors u soba għal dak li jkunu għamlu, ġifieri jaħbu Eh, taħt qoxra fittizja u superfiċjali biex jingannaw lil dawk in-nies ta' madwarhom biex jaħbu s-sentiment veritir tagħhom għalajn in-nies. Fi ftit klim dan il-biki li jkun qed jibki eh, il-bniedem ma jkunx vera minn qalbu imma lajn in-nies eh, jagħmilha biex jingannhom. Fil-Malti etimoloġikament X'aktarx li l-frażi dmuħ jew biki tal-kukkudrilli kienet influwenzata mill-Latin lacrime crocodili li ta' bilħaq tirreferi għal l-ipokrezija jew indiema falza. Biex nagħtu eżempju ta' kif nużaw din il-frażi fil-Malti, pereżempju ngħidu inut li xxerret il-biki jew id-dmuħ tal-kukkudrilli jekk ma jiddispjaċek xalemilek jew ngħidu il-biki li qed jibki dak ir-raġel huwa kollu biki tal-kukkudrilli. Għaliex naturalment din eh, qed tissinifika li l-bniedem qed juri kompartamenti ta' angan u ipokrezija bħala metafora ma l-lum tant kemm indrat illi ngħiduha fil-ħajja ta' kuljum litteralment u biex tissinifika l-ingann u l-ipokrezija tal-bniedem. U issa li nafu minn fejn ġejjin l-espressjonijiet biki jew dmugħ tal-kukkudrilli, fl-aħħar parti tal-programm tal-lum se nitkellmu dwar xi ħaġa oħra li tista' tikkawża l-ilma. John Paul Grima se jkellimna dwar il-famużi għerejjex ta' Santa Marija li, sena wara sena, għall-ħabta ta' Nofs Awwissu, Malta u Għawdex jafu jispiċċaw vittma tagħhom. L-ilma tax-xita huwa riżorsa naturali essenzjali ħafna. Jipprovdi ilma għall-ħajja. jgħin fil-produzzjoni tal-ikel, iżomm l-ambjent b'saħħtu u jġedded ir-riżervi tal-ilma. Fis-sajf qalil ta' Malta, meta x-xita hija fula f'qamar, dik l-għarixa bix-xita jaf tiswa mitt qludeb għall-bdiewa u r-raħħala lokali. Fil-Malti, insibu bosta espressjonijiet marbutin mal-ilma. Meta ngħidu li jkun għamel l-ilma, infissru li tkun niżlet ħafna xita. Waqt li jekk xi ħadd ikun sar ilma, sinjal li jkun ħariġlu ħafna għaraq, sforz il-kedda li jkun ħa. Min-naħa l-oħra, jekk iż-żejt jitla' f'wiċċ l-ilma, sinjal li fl-aħħar il-verità tkun ħarġet. Għal xi ħadd li jkun għadu żgħir u bla esperjenza, ngħidu li jkun għadu ilma. Waqt li jekk żewġ persuni jkunu fl-istess sitwazzjoni, ngħidu li lkoll jinsabu fl-istess ilma. Tlaqna nisimgħu l-aħħar rokna għal din l-iskeda ta' etimoloġija. Grazzi mill-ġdid talli segwejtuna bi ħġarkom f'dawn il-ħames staġuni tal-programm. Kien vjaġġ sabiħ u edukattiv li fih odosna fil-fond biex niskopru dejjem aktar l-etimoloġija tal-kliem.
Fil-Malti nsibu mill-inqas tliet qaddisin li jidħlu fl-idjoma sajfija Maltija u li għandhom x'jaqsmu mat-temp. Waħda minn dawn l-espressjonijiet hija d-dmugħ ta' San Lawrenz, idjoma li tirreferi għal dak ix-shower ta' metjoriti li kull sena jidhru fis-sema lejlet San Lawrenz, jiġifieri fid-disgħa t'Awwissu. Idjoma oħra hija, Nhar San Bert aqta' l-ħarrub u iżra' t-tewm. Il-festa ta' San Bert, jew Bartilmew, taħbat fl-24 ta' Awwissu, u dakinhar jingħad li dan il-qaddis jiftaħ bi ċwievet bwieb is-sema. Għalhekk, tibda nieżla x-xita u l-bidwi ikun jista' jiżra' l-ħxejjex tiegħu. Iżda llum se niffukaw fuq idjoma oħra li għandha x'taqsam mal-qaddisin u t-temp, l-għerejjex ta' Santa Marija, li tirreferi għal dak l-isħab ħafif li jitfaċċa għal nofs Awwissu u li jtaffi ftit il-qilla tas-sajf u s-sirġa tax-xemx billi jixħet ftit dell. Il-binja tal-kelma għerejjex jew għarajjex tista' tkun il-plural ta' għarix u għarixa, żewġ kelmiet li jiġu minn xulxin, imnisslin mill-Għarbi fis-sens ta' xedd, ħatt u xekk. Għarix, bħala ħatt, huwa saqaf li jagħti kemm ix-xemx Kmajra tal-qasab fil-kampanja, dura, dwejra, tinda jew kamp. Interessanti li d-Dizzjunarju ta' Okolina jiddokumenta l-kelmiet għariexem u għeriexem u jħalli nota li dak iż-żmien il-Malti ma kienx jgħid għerejjex imma kien jgħid għeriexem. Min-naħa l-oħra, in-noma rixa, fis-sens ta' thin flitting cloud, hija sħaba ħafifa li ttaffi l-qilla tax-xemx, dell ta' sħaba jew kannizzata. Għarajjex tista' tkun ukoll id-diminuttiv tal-istess għarix jew għarixa. Il-kategorija grammatikali tad-diminuttiv fil-lingwi juri ċokon. Għalhekk, għarajjex tista' tirreferi għal gorboċ, bl-Ingliż small hut, jew roqadel li hija kkawżata minn sħaba, li fl-Ingliż tiġi shadow of a cloud.